Mba'éichapa, mba'éichapa, mba'éichapa reime, soime porã, soime porã, soime porã ha nde, che maitei, mba'éichapa reime, che aime porã, umi mbo'eharai. Mba'éichapa, ñañembo'éta oréve, Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, ta ore añuãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha. Peme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára reikotevẽva. Ehejareiténa oréve ore rembiapo vaikue, tohejareiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue ore ndive. ha aníkena rehejea roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. Ta upéicha. Néi, ñamba'apóta kóva Martita róga he'ise La casa de Martita. Jahendu mboyve, vamos a escuchar, yo les voy a leer una lectura, jahendu mboyve antes de escuchar. Mba'épa he'ise óga? Qué significa óga? Jahechamíi, aporandúta Joséípe. Mba'épa he'ise óga hose'i? Kása mbo'ehára. Oĩ porã. Aguyje. Eh, upéi he'i, Emoha'anga óga. Emoha'anga, dibuja una casa. Mba'épa katu ñamoha'anga péicha, péicha, pecuara, eh, y techo arã, pared, ovyke, upéi okẽ, ovetã, ventána. Néi. He'i ñande Martita róga, ehendu moñe'ẽrã ha ejapo ko'ã tembiapo, escucha el texto y hace estas tareas. Tenemos varias tareitas, si? Seis tareas tenemos. Vamos a escuchar. Martita róga, la casa de Martita. Martita róga opyta lúkepe. akase Martita queda en luto. Ha'e oiko isy, itúva ha ikyvy ndive. Ella vive con su mamá, su papá y su hermano. Martita róga oguereko g̃uahẽha, la casa de Martita tiene una sala, mokõi koty jekeha, dos piezas, dos dormitorios, cocina, jejahuha, baño, korapy ha yvotypy, korapy es patio, yvotypy jardín. Yvotytýpe oĩ heta yvoty. En el jardín hay muchas flores. Korapýpe oĩ heta yvyra máta. En el patio hay muchos árboles. Martita ha ikyvy omopotĩ ikoty jekyha. Martita y su hermano limpian su dormitorio. Este está en la página ochenta y dos la lectura. Entonces Martita roga para poder repasar nuevamente. Muy bien. Seguimos. Siguiente. Peteĩ. Mba'érepa oñeñe'ẽ rehendu va'ekue. Emongora. De qué habla el, el texto, estamos en la página treinta y cuatro. Eh, Martita mbo'ehao, Martita róga. Jahecháta upéicharõ, emongora encierra, ko'ápe. Emongorata upéicharõ, Martita róga. Círculo. Néi. Eh, upéi moõpa opyta Martita róga, embosa'y. Dónde keda la kása de Martita según el téxto? Ehuchámo. He'i ñandéve, Lúkepe, Villa Elizabeth. Péa pe embosa'ýta pepintáta, pintar así, Lúkepe. Muy bien. Muy porã. Upéi, upéi, máva ndivépa oiko Martita emongurusy? Con quién vive Martita? Upéicharõ, Escuchámo itúva, ikyvy ha isy, he'i ñandéve. Oĩta. Muy bien. Seguimos. Embojoaju upéi embosa'y. Une con flecha y luego pinta, embosa'y. Jareko g̃uahẽha, sala, repillekeha, dormitorio, cocina, kosina, yvotyty, jardín, korapy, patio, jejahuha, baño. Entonces, acá.

He'i ñandéve, Mba'épa ojapo Martita ha ikyvy? Che ache Martita isu eh, ermáno, ikyvy. Emoñe'ẽ ha ehaijo'a, lee y volvé a escribir. Omopotĩ koty jekeha, repetimos, omopotĩ koty jekeha, limpia el dormitorio koty jekeha. Muy bien. Upéi he'i ñandéve, Eh, emoha'anga nde róga dibuja tu casa. Ko'ápe upéicharõ, pemoha'angáta, van a hacer un dibujito lindo. Ha pepintáke, pinte lindo. Luego el último, Mba'épa oguereko nde róga embohovái kóicha ne mbo'ehárape? Bueno, este entonces, ¿qué tiene tu casa? Responde, eh, a tu profesora. Che róga oguereko. Entonce g̃uahẽha, koty jekeha, kotyna, jejahuha korapy, yvotyty. Upéva vamos a hacer una variante ahora, solamente ustedes van a responder a su ahí a la familia, practicar. Mba'éichapa reñeñandu reñe'ẽ rire emongora? Cómo te sentís después de hablar? Ndavy'ái avy'a. Entonces, espero que sea este, ajépa, avy'a estoy feliz, no estoy feliz, ajépa. Entonces, ko'a, pejépa. Ahí en la familia y encierran este, ¿sí? Bueno, oĩma pe peve ñane rembiapo, eh, aguyje, ahátama, peẽ pejéta, tereho porãite, tereho